Bon ta, dikon mi bai Dushi? Hey Dushi, ami ta bon, ku bai ku bo? Mi tata tin pensa di bai movies, mi sa si bo ke bai ku mi. Um, how about nos bai kome algu? Kome, um, sounds good, ban kome anto, wak ocho or bo ta kla. Ok. Oh my God, no, no besame koki, no a pone beslag rin mi salario, mi no por kere. Ablif, ke a pasa ku bo salario dushi? Dushi, Nadie dushi ki nan. Dorwardo ta pone beslag riba mi salario. Beslag? E susi dushi? Mi tabata sa bo ta tin debe pendiente. E ta algu di hopi tempu a kaba. Sinku mil florin mi tin ku paga. Mi ta ègt hopi desesperá awor aki. Trankilo dushi. Nos ta wak ke nos ta hasi pa sali for di kosa aki. Kalke kos, mi ta buska kualker sai job ku tin e fono pa yuda bo. Dios duna mi par di dia. Bo ta kere ku por haña algu? Ku poder di Dios, si mi ta kere mi por haña algu, Dushi. Ok, mi ta spera ku si. Bera Dushi, ora mi bin bay, mi di ku bai hasi algu. Mi di ku Sera, Kera. Bon, Dushi. Love you. He, bosa, ken tini mi kansa, ta Cedric Swan. Henter ora ta riba hende, riba hende, en bes e hombre busca un bida pa hasi. Ha, pero bo no sa kiko a pasa ku Janet, mi bisiña, e chek ku ta bin bani mi kasa ei. Ha, e ta mi un kos kubo ei ariba Facebook, el a sinta add un guy ei, Ha, un tal um, Joey Milena, algo asina. Wèl, bo mesa no chèchètnan ki ke kona e a pasa sin man, nan a disidí di ai ban konosé otro personalmente. Ha, nan bai un blind date. Pero lètterlijk un blind date no, paso niun potrèt e hòmber ta pone riba su Facebook. No. Anto ya na bai. E gaya bin busqué el e pa nan bai tré pa nan bai wak pelicula. Well, el a bai wak pelicula pero nan a bin haye su siguiente me inta bou di un brug. Asina mes, bou di un brug. Cu paña tur kibrá, anto sin hoyas, e hombre hortento arriba dje el a maté tambe no. No. Den serio? Asina mes. Cuidou abo no.

Pasarop, ainda mi ta tur preocupa ainda pa coe beslag enan. Mi no por ni drumi anochi. Anto abo sinta enan trankil di bota un playstation ma nada pasa. En bes mi bin cu idea pa yu dami sere plata. Trankilo Dushi, mi ta hacendo todo por todo pa nos por sali for di cos aki. Mi a logra haya poco side job aki aye cu por yuda nos. Ok, mi ta spera nos keda cla mas pronto cu ta posibel. Ay si, hombre, keda abo trankil. Ok, mi ta confia bo. Pero anyway Dushi, mi tin cu bay am busy pasobra mi amiganan ta wardando mi pa nos bay ladies night. Bo ta entiende mi? Sí, sí, ho.

Sí, Micheline. El a bisa mi caba, pero mi dico keda hiba trece cada rato. Mi sa ki mi ta haci, ok? I wak p'e placa ta completo. Paso si hefe mes haya falta di placa, abo bo famia ta haya falta di dje, ok? Tende mi kino, si bo mester mishi cu un ka mai di mi famia, bo ta won. Hallo, hallo, hallo, ladies, ladies, relax, relax, relax.

Bo ta kuminsá papia ku nan pa e dia, gana nan konfiansa. Despues bo ta zòrg bo haña un blind date. Bo ta bisa nan ku bo mes ta pasa buska nan. Ora di bai buska nan, mi a logra haña mi ruman hòmber pa yuda mi. Mi ruman hòmber pasa busk'é, el a konosé otro mashá bunita. Ora ku nan drenta den outo, e nan ta kaminda ama Grady patras. Ey a resto di dia ta historia. Nos a tira sukur pa na kualkier lugá bandoná òf bou di kualkier brùg serka. Te sali esei, mi ta kita su hoyasnan i ya, job done. Tremendo. Ba laga mi impreshoná. Shoot. Ket ket un rato ta ròk. Hi baby. Kon bai ku bo? Ey Dushi, unda bo ta? Awor ki mi ta ku un amiga na gym. Dikon? Ke pasa? E dushi bon notisia. M'a logra haya algun forskot pa sera e sinku mil forin pa yuda bo. E no tabata fásil, pero m'a logra sí. Aw, baby, serio? Bo ta un amor. Ok, wak, ora mi kaba di kuminan, mi ta pasa kas baña, anto mi ta binse ku bo di biaha, oke? Oke, dushi. Te oro. Ayo.

Fácil no? Ok, ok. Esei ki men ku nos ta kla kap draag ento. Nes te ora djis message mi e otro opdracht. So awor ki mi ta bai paga deurwaarde. I pakier e plaka ta aki banda? Oy Gina, bo siet un fastidio. Ora mi haña e plaka mi trese pa bo, oke? No, no, no, no, no, no. Bo ta wak aki un ora e plaka ta aki nada. Ay Michelina, bo ta bo tambe? Si bo ta sigui asina bo so no ta haña plaka ni pa mañan. Hala pa mi pasa. E envelop ku sènke riba mesa.

Ken mes bo baby? Dónde bo ta bai? Um, un amiga di trabou e ta. Nada importante. Ah, ok. Bon.

Y nos ta take over e negoshi aki. Asina mes Gina, e cuenta ki di biba den sombra di e hefe ey no, tin mi harta, pero harta y fada. Ha, pero pronto lo haya sa ta ken ta Gina y Michelin di verdad.